This is Dr. Oliver Mtukudzi. Baba Oliver Mtukudzi ndeumwe wevanhu vanorangarirwa muSouthern Africa, zvikuru sei muZimbabwe, nekuvandudza mumanzi weAfro Jazz. Apo vanorangarirwa nekusanganisa maelements emunyuziki yemuZimbabwe nemaelements ejazz yaiwanikwa kuAmerica.

Apo ndopakaita dima munyika yedu yeZimbabwe. VaMtukudzi vakazvarwa vachinzi Oliver Dairai Mtukudzi mugore ra 1952 musi wa 22 September zvichireva kuti pataimu yavakazoshaika VaMtukudzi vakanga vave ne 66 years.

VaAlex T. Magaisa vanova journalist mukuru anonyanyotaura nezvehumhanzi vanoti takarasikirwa namusic ambassador aiita kuti nyika yeZimbabwe izivikanwe kune dzimwe nyika dzakaita sana America, UK zvichienda kwese kunana Canada nekunana Australia. Your fan base here in Canada or all over the world it uh, comprises of people from different ethnic backgrounds. How do you manage with the language barrier? It's not about language. It's about feeling. Okay.
So,
if you manage to touch their heart, that's okay. You have achieved the purpose. That's right. Pane imwewo interview vaMtukudzi vachiri vapenyu vanoti maprofessional guitarist panguva yavo vaitovaseka sekuti ivo vaitsvaga a unique sound yanga isingafaniri kugadzirwa negitare ende panguva iyoyo vairidza gitare zvichiita sekunge mbira asi vanoti maprofessional guitarist venguva iyoyo vaitovaseka vachiti ndeipi type yemusic yamuri kuzama kuridza baba vamutukudzi vakashaika vamutukudzi vachangoitawo jaya asi kuti vamutukudzi vakwanisewo kusapota family yavo vakatora basa ravaishanda kubookstore kwaiitawo kuti vabatsiridzewo kuti mhuri ienderere mberi neupenyu hwakanaka asi vamutukudzi vaiti nguva dzinji dzavaingokwanisa kuwana kamukana vaingobva vatanga kupractisa gitari ravo

yainge yakasanganisirwa nediabetes kana kuti macomplications aikonzererwa nediabetes asi vachitaura vadiamond forbes vanova shamwari yavamutukudzi vanova vakashanda navamutukudzi kwemakore anodarika 20 vari record executive uyezve saproducer vanoti izvoni vakabatikana zvisingaiti pavaitaura nebbc vachiti vamutukudzi yanga isisiri workmate asi yanga yava shamwari yepedyo Zvinova zvakavabata pavakanzwa kuti VaMtukudzi vanganga vatisiya mugore ra 2019 kusvika 23 January. Nguva yakare kuita zvemumhanzi kwaizikana kuri kwechirombe asi vabereki vaVaMtukudzi vanova vakasangana pakwaya eh, kuti vazonge vachiwanana ndivo vakakurudzira VaMtukudzi kuti vairambe vachiita zvemumhanzi vachiti zvemumhanzi zvinogona kuvandudza upenyu hwavo. Semanoro atakaita VaMtukudzi upenyu hwavo wakazovandudzika nenyaya yemumhanzi. Gore rino 1977 VaMtukudzi nevamwe vavo zvichisanganisira VaThomas Mapfumo vakafoma bhendi ravo rainzi Wagon Wheels zvichireva kuti mavhiri echitima. Ndebhendi iri harina haro kuzoita mukore wakawanda richirarama asi izvozvozvo zvakakwanisa kuvandudza tarinda raVaMtukudzi nerava eh, Thomas Mapfumo ende zvinzvo zvakakwanisa kutiwo tinge tizove nevaimbi vaizonetsa Makore aizotevera, especially tanga tava towards independence yeZimbabwe mugore ra 1980. Mugore ra 1978 VaMtukudzi vakange vava nebhendi ravo rainzi Black Spirits ende panguva iyoyoyo vakaburitsa nziyo yainzi Ndipeiwo Zano iyo yaitaura nezvekudzvinyirirwa kwaiitwa vanhu panguva iyoyo izvo zvakakwanisawo kuita kuti nziyo iyi ive ine mukurumbira wakanyanyisa Zvekuti vanhu vazhinji vakanga vava kuda kuzvitonga, vakanga vava kuda kusununguka munyika yeZimbabwe. Ndizvi ndozvavakwanisawo kuzovandudza tarenda raVaMtukudzi nekeriya yavo mune zvemumhanzi. Throughout keriya yaVaMtukudzi vaizama zvikuru sei kubatanidza family yavo nemumhanzi wavo apo tinoona kuti one of his brothers, VaRobert, vaivaredzera keyboard vakazotisiya havo. Mugore ra 1992 vaizamawo kupinzwawo pamadhiri emumanzi kuti vakwanisewo kudyawo zvese semhuri. Even pavakatanga pakare paye munzvimbo yeNorton, plani yavo yaka yange iri yekuti mwana wavo Sam azoitawo the owner of that place zvichinge ivo vazoshaika. Asi unfortunately iye Sam aizivikanwa nekuti aiimbawo iyo afro jazz iyoyi akazotisiya mugore ra 2010 nekuda kweaccident. Zvinova zvakazorwadza asi zvakazovandudzwawo futi nzvimbo yepakare paya kuti izochinjwawo iite nzvimbo yaikwanisa kuvandudzawo mamwe maartist achangosumukira sezvatinoona kuti vakakwanisawo kuvandudza vamwe vaimbi vakaita sana mbeu vakazoitawo successful mumacareers avo emumhanzi Amutukudzi vachitaurawo neChisa Live vanoti izvo ni mai vavo vaigara vachiti havafi vakagadzira nziyo icharira zvinonakidza kudarika kuchema kwavakaita musi wavakazvarwa vachiti mai Mutukudzi vaigara vachiti nziyo yakanyanya kuvanakidza muupenyu hwavo ndiyo ko kuchema kwavakaita musi wavakazvarwa ivo vaOliver Mutukudzi ndevachiti ivo